Öý diýlende köpimiziň kellämize iki-üç gatly, aşhanaly, myhman jaýly, dört diwarly, hatda belki-de howuzly, owadan howluly üç-dört gatly öýler gelýändir. Emma mundan müňlerçe asyr öňki adamlar üçin öý bir gowakdan, gara öýden ýa-da çadyrdan ybarat bolupdyr. Asyrlaryň dowamynda dürli-dürli usullaryň, tehnikanyň özgermegi bilen häzirki günündäki görnüşine ýeten öýleriň başdan geçiren üýtgeşmelerine syn edeliň. Milatdan öňki ýigrimi bäş müňünji ýyl. Boýalan gowaklar. Günorta Fransiýada bir uçurymyň üstünde ýerleşýän Çovvet gowagy takmynan ýigrimi ýedi müň ýyllyk diýlip hasaplanylýar. Arheologlaryň çaklamalaryna görä, paleolitik adamlar gowaklary edil öý hökmünde ulanman, olary möwsümleýin, ýagny güýz we gyş aýlarynda sowukdan goranmak üçin ýa-da däp-dessurlaryny ýerine ýetirmek üçin ulanypdyrlar. Milatdan öňki on alty müňünji ýyl. Mamont süňkünden ýasalan kümeler. Bir müň dokuz ýüz altmyş bäşinji ýylda ukrainaly bir daýhan Meziriç obasynda mamont süňklerini tapypdyr. Süňklerden ýasalan ojaklar we çukurlardan doly bolan bu kümeler takmynan on sekiz müňýyllyk diýlip hasaplanylýar. Milatdan öňki on bir müňünji ýyl. Çadyrlar. Fransiýanyň Pinsawen şäherinde tapylan aw çadyrlarynyň galyndylary on üç ýyl mundan ozalky ýaşaýyş hakynda käbir alamatlary görkezipdir. Ýaşaýjylaryň daşyny gurşap alan çadyrlar we deriler ýiten hem bolsalar, her çadyryň girişindäki gum bilen gurşalan ojaklaryň galyndylary tapylypdyr. New York Times gazetiniň maglumatlaryna görä bu çadyrlary täzeden dikeltmek üçin otuz alty sany haýwan derisi alynýar. öwrenilipdir. Milatdan öňki sekiz müňünji ýyl. Palçykdan kerpiçler. Eger-de Pakistanyň Mehgahir şäherine syýahat etseňiz, on müň ýyllyk kerpiç binalara duş gelersiňiz. Bu binalaryň kerpiçleri palçyk we samandan ýasalyp, ammar bilen bile birnäçe otaglar bolupdyr. Milatdan öňki bir müň iki ýüzünji ýyl. Uzyn aýakly öýler. Bu öýler aslynda suwuň üstünde gurulmandyr. Ýöne köpüsi kölleriň üstünde ýerleşýär. Ol döwürler köller örän kiçi bolupdyr. Obalar gury meýdançada ýa-da batgalyk ýerlerde gurlupdyr. Milatdan öňki bäş ýüzünji ýyl. Domus we Insula. Eger-de gadymy Rimde baý gatlakda bolsadyňyz, onda siz bir domusda ýaşap bilerdiňiz. Domuslarda ýatylýan otaglar, naharhanalar, hajathana, aşhana, kitaphana we ýörite banýalar ýaly otaglar bolupdyr. Domus öýlerine güýji ýetmeýän adamlar üçin bolsa insula atly öýler gurlupdyr. Bu öýleriň birinji gatynda dükanlar we iş ýerleri bolup, ýokarky gatdaky ýaşaýjylar suw üpjünçiliginden peýdalanyp bilmändirler. Maglumatlara görä, bu öýler gowy gurulmandygy üçin çökmäge taýýar bolup, olarda ýangyn aňsat döräp bilýär eken. Üçünji asyr. Köşkler. Köşk, fransuzça gala diýmegi aňlatsa-da, baý adamlaryň öýlerine hem diýilýän eken. Dokuzynjy asyr. Müthifler. Şeýhler asyrlarboýy Yragyň Lagaş atly batgalyk ýerlerine gamyşdan müthifleri ýasapdyrlar. Bu öýler myhmanlar we syýasy gepleşikler üçin ulanylypdyr. Onunjy asyr. Kerwensaraýlar. Kerwensaraýlar kerwenleriň söwda ýollarynda gurlan dynç alyş köşkleri bolupdyr. Ýunesko-nyň maglumatlaryna görä, kerwensaraýlar azyk söwdasyndan başga-da, habarlaryň we pikirleriň gürrüňdeşligi üçin hem möhüm ýerleriň biri bolupdyr. Onkinji asyr. Gara öýler. Gara öýler köplenç çarwa taýpalary tarapyndan ulanylypdyr. Olary hem gurmak, hem ýygnamak aňsat bolup, ortasynda odun peç ýerleşdirilipdir. Sütünlerini agaçdan, olaryň üstüni örtýän keçeleri bolsa haýwanyň derisinden ýasapdyrlar. Häzirki döwürde hem käbir lager ýerlerinde Täze görnüşli garylara duş gelmek mümkin. On ýedinji asyr, Tulow we Minka. Minka atly bu öýler köplenç daýhandyr balykçylaryň öýi bolup, olaryň depesi gamyşdan we palçykdan ýasalypdyr. Tulow öýleri togalak şekilli bolup, olarda sekiz ýüze golaý ýaşaýjy bar eken. On dokuzynjy asyr, Wiktoriýa we Wardo. Wiktoriýa öýleri asimetrik gurluşda we köplenç köpaýnaly bolupdyr. Adaty öýlerden üýtgeşik bolan Wardo atly bu öýler wagon şeklinde bolup, daşy tagtadan düzülipdir. Ýigriminji asyr, umumy ýaşaýyş jaýlary. Ýigriminji asyryň başynda Nýu-Ýork şäherinde harabalyklaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmak üçin umumy ýaşaýyş jaýlary gurlupdyr. Bir müň dokuz ýüz ellinji ýyllar. Geodeziki gümmezler. Germaniýada oýlanyp tapylan geodeziki gümmezler, futbol topundakky ýaly, birmeňzeş gabat gelýän üçburç panellerden düzülipdir. Walt Disney World Epcot merkeziniň gurluşy hem geodezikiý gurluşdyr. Bu gümmezler energiýa tygşytlaýjy bolup, sowukdan we ýyllykdan az täsirlenýär. Ýöne muňa garamazdan bu gümmezleriň idegi kyn bolupdyr. Bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýyllar. Stereofoam gümmezler. Styrofoam gümmezli binalar hem geodeski gümmezler ýaly energiýa tygşytlasa-da, gurluş taýdan çylşyrymly bolmandyr. Iki müňünji ýyllar. Akylly öýler. Akylly öýler iki müňünji ýyllaryň başynda meşhurlyk gazanyp başlady. Olar esasan howpsuzlyk, energiýany tygşytlamagyň esasynda gurnalandyr. Bu öýler öýe girjek bolýan nätanyş adamlary öý eýesine duýdurmak bilen döräp biljek howplaryň öňüni almaga-da kömek edýär. Ondan başga-da, siz öýde bolmadyk ýagdaýyňyzda hem telefon arkaly elektrik enjamlaryny sazlaýan sistemalar hem döredilendir. Iki müň on bäşinji ýyl, Tri-D printer öýler. Tri-D printeriň peýda bolmagy bilen Öý gurluşynyň hem täze bir usuly oýlap tapyldy. Tri D printeriň özboluşly aýratynlygy bu jaýyň görnüşi däl-de, gurluşyk usulydyr. Tehnologiýa ösdügiçe gurluşyk has çalt amala aşyrylýar. Hatda geljekde birnäçe gatly jaýlaryň bir günde gurlup tamamlanmagy hem çaklanylýar.